सबके लागे हम ही छी टेंशन बनल अहाँ के हजार बेजी समझा दै छी कि उ कहियो नहि होय वाला बा अहाँ के तऽ केना केना पीछा रहै छी पड़ल कहियो हाथ काटै छी तऽ कहियो गोड़ काटै छी ओहिमे दवाई बीरो में ढोआ नहि लगी हमर आइ अहाँ कला ना बात बुझे छी अहाँ न जाने छी ओकरा बगैर हमरा न मन लगे कहीं ओकरा बगैर न जी सके छी आ एते जे अहाँ के टेंशन होइए ना भौजी ले ले आउ कोनो जहर आ दवाई खिया दू खा के मर जाए न अहूँ के टेंशन रहत आ न हमरो तकलीफ होत आई आई खाली बिजली बिजली घोसे छी कथे का में रसगुल्ला लागल है आई हम तो कहली ओकर याद भुला जते से हमरा बहिन के बेजती क के बेगला देल कोर फुट्टा नहीं तो क्यों न बिया भने रहती है ने अहाँ के बहन हमरा ना रहे पसंद और जब वो पसंदे न रहे तो ओकरा से बियाह करके फोटो सजेती ओकर घर में बीस बेरी कहे चाहे ना बनू भर दिन बैठ के हमरा लग रही टेंशन दे अकेले छोड़ दू ना हमरा जाओ ना यहाँ से रे कोर फुटा तो डाला कोन पड़ी है तो आसमान से उतर के जो ना कुंभ मेला में मोनालिसा से बियाह कर ली है कोर फुटा नहीं तन दिमाग दिन रात खाली टेंशन दैत रही होबा हमरा न चाहे कोनो पड़ी हमर बिजली हमरा लागी पड़ी है बुझलिए आ हमरा कहि दै छी फालतू बात न बाजऽ हमरा लग। देखै छी करफुटा आ बिजली के नाम ललही ने तऽ बैठा देबो करफुटा ने सब दिन एहने के एहने रहि गेल आरो गोड़ तोड़ देबो वह बात तऽ कहलिय कि हल्दी रसम है तऽ अहाँके पहिले नहि कहने छली देखी तऽ हँ कम से कम हमरा पछाड़ीमे जे पर्दा होइ है सेहो तऽ लगा देब नहि तऽ कखनो आइए होइ के यहाँके जेना मालूमे नहि है हम्म, टेंट वाला छा कि फेंट वाला देखी ना हैं होते होते कोनो बात नहीं ठीक है बिजली गे बिजली हमर जाता या बेटी

तोरा साथी सबके जे बियाह शादी होइ हौ हल्दी रसम होइ है तऽ कुदै कुदै कऽ जाइत रहै छै आ तोरा होइ हौ तऽ केला नहि कहलियै केला नहि कही ये माय हमरा केकरो से मतलब नहीं है झूठे के कैले हल्दी रसम मनाबऽ चाहे छी पैसा खर्चा करऽ चाहे छी हे हमरा दिमाग नहि खराब कर बुझली सबके होइ है तऽ तोरा केला नहि होतै हमरा नहि है सिहनता हैं तोरा सेहनता हो न माय तऽ तू कऽ ले हमरा नहीं परेशान कर आइ क्या एहिमे परेशान होइके कोन बात है सबके घरे घरे ई नया फैशन आयल है हल्दी रसम सब करे है आई खुशी वाला बात है यारो केना नहीं करबे ये माय फैशन चलल रह आ चाहे मॉडर्न जमाना आयल रहो हमरा ओइसे कोनो मतलब नहीं है बुझली ही तोरा जे करे को से कर लेकिन हमरा ने परेशान कर बुझली कि नहीं हे नहीं जे कहबी तऽ अपने से कहि अबै छी जेकरा आबे के होतै अयतै नहि अयतै तऽ हम अपने दुनू माय धरि कह लेब हैं भाभी ये घरे नहीं छिए हाँ ये बुआ ये लिहे बड़ ढोल मौका चले लगल बा हम छोड़े चले कथी कर चली घर में उहे सब साफ कर चलिए हाँ कथी भेल दे लिए ना ता नाता तो सब तर दे एलिए लेकिन फोन क के अहाँ अपन बहिनो सबके कह देबै आबऽ के लाग आइए बौआ यह बात और ले हम बजैत रहे छे त अहाँ कथी कहैत रहे छे भौजी बड़ बजै छिए अहाँ दूल्हा भऽ कऽ सगरे तऽ नाता दै लए गेलिए आ उ जैते तऽ नहि होइते ओकरा देख लेते मौगी छौरी आर आँय आइए भौजी

हँ ये बौआ हम चिचियाइ छी अहाँके भाय नहि चिचियाइए नीक बोली बजैए चुपुआ आइ रे दिमाग नाम के चीज हो कि नहीं से कहते भौजी जोरे है ना बजी है भौजी तो सही है बात तो आ कहियो कत गेल चले तू हँ आब हमरो बुझाइ है भौजी तोरो कान भरि देलक हम घरमे सुतल छली कि हम गेल छली टेंट वाला से बात करक लागी हम्म, देखी ना चोर बजे चोर सा कान जेकर फूटे टेंट वाला लगे छले त हमरा मोबाइल न कले टेंट वाला फोन केने छले देखी एनर्जी तो भौजी खराब बात नहीं कहियो बढ़िए बात कहियो बुझलिए आ भौजी से तू मुँह केला लगबी छी से कत रे अपना दुनू कोई से बड़का है ना केनो तो माई जाके रे ने आ माई से तू मुँह लगेबी ओ भैया हमरा कोनो शौक नहीं लागल है कि भौजी जने हम झगड़ा करी चाहे लड़ाई करी भौजी जड़ल बोली बोल दे है ना तो हम पीत ले हट जाए हब हाँ ये बौआ आब हम जरल बोली बजबै नाइन टा सब पोस पाइल कहते टा बना देली ने बात जे मीठ बोली बजे है तकरा लग जाओ भौजाई के नाम जस कैले रहते हे भूतिया गोर लाग के कहै छी उ छोट है ओकरा दिमाग नहीं ओकरा बोली पर नहीं कूदू बुझलियै छोड़ू ओकर बात दिमाग ने है चश्मा लिया के अहाँ कथी बुझबे ये एकरा बारे में हे, देखियौ देखली पिता के छोड़ा भाई गेलै हमरा कथी भऽ जेतै पिता गेले तऽ तें दोसर काम नहीं कर दे तब नहीं करते तऽ हमरा प्रिय कर लेबे देखियौ भौजी हे एना झगड़ा लड़ाई नहीं करू घर में शुभ शुभ पहिने बियाह कर लू तब जे होती ने से करब होते बौआ हम अहाँ के बड माने छी बेटो से बढ़ कर ते दुआरे हम मुंह बंद करने छी नहीं तो आई तो हम ओकरा शांत कर देतिए होते खाना खैली है नहीं खेने छी कले पोठियो होते तो खेबे चलू ना काढ़े छी खाई छी होते लू तो हम कल पर जाए छी जल्दी कारू खाना हाँ ये बोलू ना सुनी छी हम्म, टेंशन नहीं होते तो कथी होते आय एगो मनुष्य के छोड़ के गेल छियै गोड़ काट लेनी पूरा ओइ छौरी के चक्कर में हे अब हमरा बुते बर्दाश्त नहीं होत बुझलिए ओइ पागल के सम्हारे सम्हारित नहीं हम एक दिन अपने पागल भ जाए चुपचाप घरे आओ से कह दै छी हम हैं हाँ ये सेहो गाम वाली काकी घरे अनाज जनाइ छलिए सब बंद भ गेलै कोट फुट्टा के चक्कर में हे हमरा बुते नहि सम्हरती बुझली अपने फोन कऽ के समझै अपना भायके एना चलि आउ घरे हैं दोस्त अकेले ये बैठल है आ टेंशन में बुझाए रुक तो एक आप पूछा देता दोस्त अपन तो ए पोठिया दोस्त केना की है यौ दोस्त अपन तो ठीक है लेकिन अहाँ टेंशन में बुझाई छी अकेले ये कथी करे छी यौ ना कहाँ छी टेंशन में घरे न मन लगी छी की तै पर चौरी में आके बैठ गेल छी दोस्त अहाँ हमरा से कुछो नहीं छुपाओ बुझलिए यो अहाँ हम तो बचपने के दोस्त छी यो अहाँ के कथी होयब ने से अहाँ के आँखे कहि रहल अब कहू न कथी भेल छोड़ू न दोस्त ई बात सब कोनो दोसर बात बतियाउ न त अहूँ रहै छी आरो दोस्त आयु तान में कथी भेला थान टूट गेला नहीं दोस्त एकनका कटा गेल हे दोस्त केना हाथ चलित रही केना आके कटा गेल से कहू त आ कटा गेल त हमरा कह के चाहिए अच्छा, यार छोड़ू अहाँ के शादी ब्याह के केना भेल दोस्त शादी बियाह तो होबे करते हम अहाँ के खोजी छली अहाँ के घरू जाए वाला छलिए कहली ह हरदी रसम होए वाला है अहाँ आइब साँझ में आए दोस्त जैती लेकिन गोर कटा गेल ई ताहि लेल हमरा माफ करू हम अहाँके शादीमे न पहुँच सकब दोस्त अहा के गोर कटाइल हवा तो हमरा ब्याह में नहीं एबे यार ये दोस्त ये यारी आए कहू तो पहिने अब दोस्त अहाँ जे समझू लेकिन हम अहाँके शादी में न पहुँच सकै छी केना नहीं एबे दोस्त अहा के हमर क्रिया दोस्त अहा के आबी पड़त बुझलिए अहाँ बाते न बुझै छी सीधे क्रिया खिया दै छी अहाँ असली बात अहाँ बुझै छी की है कथी असली बात हम कुछो नहीं बुझी छी क्रिया खिया देली ने ताहि पर कहबो करै छी अहाँके कहू ने कथी भेल अहा के हमरा अहाँ से कोई तकलीफ ना है हाँ हम बिजली से बहुते प्रेम करी छी पठिया बिजली से प्रेम करै छी हाँ हाँ आइयो दोस्त अहाँ ई की बात बोल रहल छियै से कहू तऽ यो बिजली से हमर शादी होय वाला है एहन बात नहीं बोलू हाँ दोस्त ये बात एकदम साँच है हम बिजली से बहुते प्रेम करी छी ओकरा बगैर न रह सकै छी आ बिजलियो हमरा से बहुते प्रेम करै छै कि लेकिन बीच में दरार ओकर मतारी है जे हमरा दुनू के मिले देवे न चाहे छै तै पर बिजली के बियाह अहाँ जोरे हबो फिक्स कर देले सही दोस्त बिजलियो अहाँ से प्रेम करी है वो अहाँ से शादी करऽ चाहे हबा हाँ दोस्त बिजलियो हमरा से बहुते प्रेम करै छै आ हमहूँ बिजली से बहुते प्रेम करै छी लेकिन बीच में ओकर माई है न से मिले देवे न चाहे छै हमरा दुनू के इहे समस्या है दोस्त हम दोस्ती के कसम खा के कहै छियै यो खुशी खुशी से हम अहाँके बिजली जोरे बियाह करा देब आप टेंशन नहीं लू लेकिन एगो बात कहू तो दोस्त ई बात जे अहाँके छल तो हमरा कैला निकली आ मन में कैला छुपा के रखने छलिए से कहू तो दोस्त एहि लेल रहली मनमे छुपा के रखले हम कहली कहीं अहाँके कहब हो सके तकलीफ लागि जाए हो सके हमर दोस्ती कहीं दुश्मनी में न बदल जाए तई के लेल हम अहाँ से रहली छुपा के रखली लेकिन दोस्त बिजली जे अहाँ से प्यार नहीं करित हो आ ई बात जे झूठ ब- निकलल है तो ई दोस्ती ने दुश्मनी में बदल जाए नहीं दोस्त ई बात झूठ नहीं है बिजलियो हमरा से बहुते प्रेम करी छै कहू तऽ अहाँ हमर दोस्त छी अहाँसँ झूठ बाजब हम ठीक है दोस्त अहाँ टेंशन नहीं लू पहिने हमरा घरे जाय दू अहाँ चलू ना हो जाउ अहाँ हम अबै छी कनिका देरमे होते दोस्त लू हमरा बुझाइ एकरा बेकार ला कहि देली कहीं दुख न लागि जाए आ दुख लागिओ सके ने एकरो घर वाली होयवला हे भगवान आए काकी आए बहुतो प्रेम से छी बैठल कोनो काम उम होबा की हे कनिया टोला सब में गांव सब में कह गेल छलिए बिजली के आई हल्दी रसम है ए आये हल्दी रसम हवा हाँ आ कहलियो गा हाँ। तूहू अहा यही काकी हम केना कहियाओ अही तो मना तो कर देने छी कि हमारा घर द्वार ने नहीं जइहा हे कन्या से बात नहीं है माना कैने रहियो उ कुर्हीवा के चलते बम बम के चलते बुझला अब सब बात फिक्स भ गेलै फाइनल भ गेलै त तू अइबा नहीं हम तोरा घरे नहीं जाए छे कोनो काम होई तब अच्छा ठीक ही काकी अहाँ अपने से अइले कह ने तऽ हम चलि आयब एगो बात यारो कनिया वही कोर फुट्टा के मालूम नहीं होए के चाही बुझला आ ओकरा चलते में जब भंग भेल नहीं तो सबटा खर्चा ओकरा से चुकरा लेब हैं आ सुन ना तो अपना बहिन के लेने आ यै काकी हमर बहिन रहतै तब ने अयतै आ कथी कहै छियै काकी अहाँ सब कहली तऽ हम समझैबते तऽ बुझैबते छियै आब ओ पागल भऽ गेली तऽ हम कथी करियै यै काकी अहाँ टेंशन नहि लू कोई दिन बिजली के बियाह रहते ने तो ओहि पगलवा के हम बांध के रखने रहबे घर से बाहर तो निकल देबे हइये ला नहीं ओहि दिन हाँ कनिया मान लियो तोरा दिमाग के एहने कऽ कऽ रखिह नहि तऽ तऽ ओ भंग कऽ देतै आ तोहर बहिन चलि गेल से चल गेले ये कोट फुट्टा बेजती बात कह के बेगला देलके हमरा बहिन के पागल छा दिमाग नहीं छ जबरदस्ती मंदिर में बियाह करा दी तो हैं आये काकी कथी दू साल के बच्चा से हम बियाह करा देबे एक मने नहीं छले बियाह करे के तो हम कथी करिए काल के दिन हमरा बहन के दुख तकलीफ देता है तो हमरा देखल जाती है केटा घर में कहता ही अच्छा ठीक छै कोनो बात नहीं अबे करिया अच्छा ठीक है काकी जाओ ना अहाँ कहै छी तऽ अयबे करबै गे माय गे माय हमरा तऽ डरो लगी कहूँ बियाह दिन उ पगला हवा कोनो नौटंकी कऽ देतै तू गाँव वाली केहन नौकतिनिया है पूरा खर्चा तऽ हमरे से जोड़वा लेतै हम एते कतऽ से देबै